number 4 swivuriso 4 verse 20 to 23 hi leyi ni nga na yona halena yi ku my son pay attention to what i say turn your ear to my words do not let them out of your sight keep them within your heart for they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. a hi khongeleni xikwembu hi pfuni hi kotisi hi endli hi tintswalo malo kwetsima a wu ve na hina hi vito ra yesu kreste amen moni ya dyondzisa eka siku ra namuntlha ehansi ka nhlokomhaka leyi nge above all guard your heart Ehehleni ka hinkwaswo, kumbe etimhakeni hinkwato, hlayisa mbilu ya wena. Hi lava ku ya vulavula hi ku hlayisa mbilu aka siku ra namuntlha. Va ka hina nchumu lowu xotaka evanhwini i ku hlayisa timbilu ta vona. Hi le ku hanyeni aka vutomi lebyi mara timbilu a ti hlayisekanga. ku na vanhu lava tirhaka va hola mali ya kahle mara timbilu a ti hlayisekanga ku na vanhu lava nga dyondzeka va nga na maphepha mara timbilu a ti hlayisekanga ku na vanhu lava nga na rifuwo lero tala mara timbilu a ti hlayisekanga ene loko mbilu ya munhu yi nga hlayisekangi na yena munhu a nga hlayisekangi laha hi nga hlaya kona eka buku ya swivuriso buku ya swivuriso yi tsariwile hi solomoni kumbe hosi solomoni a ku ri hosi ya vutlhari swinene hikuva a komberile a komberile vutlhari a ka xikwembu se u kombisa mhaka yin'wanyani jehovha wa vulavula leswaku hi fanela hi rhiya tindleve ta hina rito ra xikwembu ku va ri fika aka n'wina ri lava munhu loyi a kotaka ku rhiya ndleve yi ri rhiya ndleve u twa marito lawa ni ku byela ka wona ku rhiya ndleve va ka hina i ku tinyika nkarhi wa ku yingisela Ku rhiya ndleve i ku tinyika nkarhi na ku tibyela ku leswi lavaka ku vulavuriwa swi ya hanyisa vutomi bya mina swi ya hanyisa miri wa mina swi ya hanyisa moya wa mina se swi endla ku munhu a rhiya ndleve namuntlha minkarhi yo tala loko hi chumayila mi kuma van'wani lava nga na tifoni ta kahle va ri busy va ri ku chateni va ri ku vulavuleni na van'wani va ri ku tibuleleni hi nkarhi wa rito se swi tiveni ku ku xota mhaka ya ku rhiva ya ntleve mhaka yo rhiya ntleve a yi kotiwi hi munhu un'wana na un'wanyana mhaka yo rhiya ntleve yi lava munhu loyi a nga na moya wa xikwembu ma vulavula vanhu va nga ri kan'wini ma dyondzisa rito vanhu va ka va tibulela kwala kerekeni ma dyondzisa rito munhu a ka a ti vona swifaniso swa vanhu ka facebook ma dyondzisa munhu a ri ka whatsapp a ri ku ti whatsappeleni swi vula ku hi xota vanhu va ku rhiya tindleve a hi vangani va ka hina kereke yi nga va yi tele mara lavo rhiya ndleve va kala loyi a rhiyaku ndleve a twa marito lawa a byeriwaka wona marito lawa hi vulavula hi rito ra xikwembu rito ra ku hanyisa rito ra ku kariha rito leri nghenaka na le ndzeni ka mongo wa marhambu mongo rito leri fambafambaka ri za ri ya fika na laha ku nga na ximbitana xa moya se ku laveka munhu loyi a nga ta rhiya ndleve aleluya swi vula ku hi nkarhi wa rito a hi fanelangi ku byeriwa ku heyi wena u endla yini kwalano heyi n'wina miyelani mi ba huwa kwalano hayi vanhu lava se va nga discipline va rhiya ndleve va twa leswi xikwembu xi va byelaka swona yi ri n'wananga rhiya ndleve u twa marito lawa ni ku byelaka wona va ka hina hi fane hi twa leswi hi byeriwaka hi xikwembu xikwembu xi hi byela timhaka nampundzu xi hi byela timhaka na hlekani xi hi byela timhaka na madyambu loko swi tsandzini nampundzu na nahlekani na namadyambu xi hi tela na le milorhweni xi ta xi ta hi byela timhaka hi tlele hi swi lorha kunene mara loko hi pfuka hi tlhela hi nga swi tekeli nhlokweni Kasi Xikwembu xi le ku vulavuleni hi tindlela ta xona. Se yi ri, Rhiya ndleve u twa marito lawa ni ku byelaka wona. Hikuva marito lawa a ko va marito njhe, i vutomi eka loyi a ma tekaku. Va ka hina i vangani va nga byi laviku vutomi? Hikwerhu hi lava vutomi, naswona vutomi lebyi hi byi lava hi ntalo. se yi ri marito lawa loko ma fika ma tisa vutomi endzeni ka hina ma tisa rihanyo endzeni ka hina va ka hina marito lawa loko ma fika ayayayaya loko ri kwa ku nga ha ri na vutomi vutomi byi va kona marito lawa loko ma fika ma mi lava mi ri kwele ka xikamarani xa n'wina mi ri n'wexe va ku vitana yini ka icu hi kona ni vuli swona u ri kwele ka icu va ku a ku ngheni un'wana na un'wana mara mo ni ku eka n'wina loko marito lawa ma fika ma hunduka vutomi aka munhu loyi a dyaku hi tiphayiphi ma hunduka vutomi eka munhu loyi se a nga vekeriwa na oxygen a ri karhi a lwela moya ma hunduka vutomi eka munhu loyi a nga ha ri na ku tshemba loko ma fika ma tisa vutomi munhu a hefemula nakambe munhu a hanya nakambe vutomi byi ya emahlweni yi ri i vutomi eka loyi a ma kumaka naswona marito lawa ma horisa miri wa yena hinkwawo ah, a hi beleni xikwembu xa hina mavoko a hi beleni xikwembu xa hina mavoko nakambe a me se enela a hi beleni xikwembu xa hina mavoko aleluya mi fambe madokodela mi hakeli mali yo tala ku nga cinci nchumu mi yi ka ti-specialist Ku nga cinci nchumu. Mi consultini hala na hala, ku nga cinci nchumu. Loko marito lawa ku nga Rito ra Xikwembu, loko ri fika eka n'wina, ri horisa miri wa n'wina hinkwawo. moya wa n'wina wa hola miehleketo ya n'wina ya hola nyama ya n'wina ya hola misiha ya n'wina ya hola marhambu ma n'wina ma hola miri wa n'wina hinkwawo wa hola loko mi ya ka dokodela a mi yisa ka x-ray a ku leswi a ni swi vona a na ha swi voni se mi hanyile mi horile mi vona dokodela ri dzungudza nhloko ri ku swi endlisi ku yini haye ku na marito lawa se ni nga ma kuma ku na rito leri se ni nga ri kuma ku nga rito ra xikwembu ri horisa miri wa munhu hinkwawo ni khongela ku rito leri fika na le ka n'wina Ri horisa miri wa n'wina hinkwawo, ku nga sali na phati leyi xanisekaka emirini wa n'wina. Ku pandza ka nhloko a swi nyamalali, ku vava ka xifuva a swi nyamalali, ku vava ka xisuti a swi nyamalali, ku vava ka milenge a swi nyamalali, ku vava ka tindleve a swi nyamalali, ku vava ka matihlo a swi nyamalali. tipheni hinkwato ku vava ka tinu a swi nyamalanga miri wa n'wina hinkwawo a wu horisiwi hi rito ra xikwembu leri nga katsakatsiwangiku na nchumu ritu ntsena ra hanyisa munhu ritu ntsena ra pfuxa munhu ritu ntsena ra promota munhu rito ntsena ri tisa ku cinca evuton'wini bya munhu rito ntsena ri nga katsakatsiwangi na nchumu hi famba swin'we kereke ya hosi hi famba swin'we kereke ya hosi yi kona kereke xikarhi ka hina na yi ri marito lawa hinkwawo lawa ma horisa miri wa munhu hinkwawo i vutomi eka loyi a ma tekaka ma horisa miri wa yena hinkwawo swi vula ku rito ra xikwembu i murhi lowukulu ene rito ra xikwembu ri ni tsakisa hi ku a ro tshungula ro horisa ku na ku tshungula swilo na ku horisa ku na ku titiva ta mavabyi na ku endla ku ma fambela makumu ma nga ha vuyi se rito ra xikwembu ro horisa se loko hi fika aka verse number 23 yi ku above all else guard your heart hmm. a hehleni ka hinkwaswo hlayisa mbilu ya wena ku tlula swilo hinkwaswo hikuva eka yona ku na xihlovo xa vutomi hi ti-translation tin'wana kumbe vuhundzuluxeri byin'wana yi ku kwalano mbilwini ku thumuka swihlovo swa vutomi i swihlovo swingani swi nga seleteleka evukatini vo mhani i swihlovo swingani swi nga seleteleka kwala rixakeni ni vula swihlovo swa timbilu ta hina swin'wana timbilu ta hina a ka ha pfeleli nchumu loko ku nga ri ku yimela siku ro fa munhu a ya ku lahliweni mara ni tela ku mi byela ku tsena mi ri na yesu ku tshemba ka ha ri kona ku xihlovo xi nga tlhela xi thumuka swa kahle nakambe mbilu ya munhu yi na swihlovo swa vutomi mbilu ya munhu yi pfepfa vutomi yi pfepfa swa kahle ku pfelela swa kahle ku suka embilwini loko mbilu ya munhu yi nga hlayisekangi swihlovo swa vutomi swa seleteleka van'wana lava swi nga seleteleka swihlovo swa vutomi loko va ka va famba patwini va famba va ka va vulavula va ri voxe van'wana lava swihlovo swa vutomi swi nga seleteleka na ku i ra vungani namuntlha a nga swi tivi ntsena ri ku rixa ri ya emahlweni swihlovo swi seletelekile vanhu vo tala va hanya swihlovo swa vutomi swi seletelekile vusiku na hlekani se swa fana ka yena hikuva swihlovo swa vutomi swi seletelekile na loko a dya swakudya taste ya swakudya a nga ha yi twi ku leswa nyanganya kumbe swa bava kumbe swa dzunga na ririmi a ra ha twi nchumu hikuva swihlovo se swi seletelekile loko swihlovo swi seletelekile vutomi bya kona bya tika munhu o tihanyela ntsena a yimela siku nene hi mhaka ya ku swihlovo swi seletelekile yi ri hlayisa mbilu ya wena ku tlula swilo hinkwaswo hikuva eka yona ku na swihlovo swa vutomi hi famba swin'we kereke ya hosi va ka hina loko hi ri laha hi ke se hi ya khongela dyondzani na ku khongela hi matimba ku xikwembu endla ku mbilu ya mina yi hlayiseka ni yi hlayisa njhani mbilu ya mina a ni hanyi hi maleriveri ayayayayayaya a ni hanyi hi maveriveri maveriveri ma ta mi vavisa ngopfu maveriveri ma ta mi tshikelela ngopfu naswona mi nge swi koti ku famba mi byela tiko ku leswiya mi nga swi twa a hi swona mi nge ri neti tiko maveriveri ma suseni ma fambela kule mbilu ya n'wina yi ta hlayiseka normally munhu un'wana na un'wana wa vilela mara ni ta mi dyondzisa ku rhwalani mavilelo ma n'wina kumbe ku vilela ka n'wina kumbe ku karhateka ka n'wina mi ku yisa mahlweni ka xikwembu aleluya rhwalani ku vilela ka n'wina mi ku yisa mahlweni ka xikwembu kutani xikwembu xi ta tirha mhaka yeleyo yi ta endla ku mbilu ya n'wina yi hlayiseka loko ku ri na nchumu lowu mi vavisaka mi nga miyeli na wona wo mi dya loko mi fanele mi vulavula speak out mi vula ku one two three a ni swi lavi hi ndlela yeleyo mi ta pfuneka mbilu ya n'wina yi ta hlayiseka ku hlayisa mbilu ya n'wina mi yi hlayisa njhani mi nga vi munhu wa ignorance evuton'wini munhu wa ignorant i munhu wa ku honisa xin'wana na xin'wana i munhu wo ba swilo hi makatla halleluya okay mi twa pain la mirini wa n'wina ma swi twa kumbexana mi fanele mi ya ka dokodela a ya kambela mi ku hayi ni ta swi tshikisa sweswi kasi hi ko ku fa ka n'wina la swilo swin'wana a swi fanele swi siveriwile hambi ku ta u ta khongeleriwa kuma ku ku ha ne le ka mfundhisi a ni Ku tshama kaya i ku honisa sweswo i ku ba swilo hi makatla ignorance is very dangerous se swi endla ku mbilu yi tshama yi nga hlayisekangi nchumu wun'wana wu endla ku mbilu yi nga hlayiseki lowu nchumu lowu ni nga ta wu vula sweswi hi wona wu nga le ku dlayeni ka vanhu vo tala emisaveni vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi mavabyi vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi ti-accident vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi vusiwana vanhu vo tala a va le ku dlayiweni hi leswiya na leswiya mara va dlayiwa hi guilty conscious va dlayiwa hi ku titwa nandzu munhu wa famba patwini mi ku mi njhani mhani ximanimani mi mbali kahle kasi wa swi tiva ku mpahla liya a yi tangi kahle yi lo yiviwa ku titwa nandzu mahlangano na munhu a ri tirhweni mi ku ha mi khensisa ku va mi ku mi tirha kasi wa swi tiva ku ku va a nghena tirhweni luwa u rhange a endla vuxaka na manejara mi twa mbilu yi ku giginyana why a nga wu kumangi kahle ntirho luwa se wa vaviseka endzeni ka yena guilty cautious yi dangerous ngopfu yi ba munhu a ri khoneni a n'oka a ri yexe a khoneni ku titwa nandzu na loko humelela vhene u twa inge yi tela yena hi ku milandzu ya kona yo tiviwa hi yena a ri yexe yi ri lavo homboloka va tsutsuma hambiloko va nga hlongorisiwangi hi munhu why na munhu loyi u hanya a ri karhi a titwa nandzu hi famba swin'we kereke ya hosi van'wana tiyindlu leti va nga ti maka hinkwaswo yi ti-back door mafestere mavati tisemende switina na hinkwaswo loko mi ku ha khesisa yindlu ya n'wina leyo saseka mbilu yi ri gigi va ku a va swi tivi ku i vukungundwani hinkwaswo nga za swi maka yindlu leyi va ka hina i ku titwa natu hinkwaswo sweswo Ku na vanhu lava hanyaka hi ti-bribe. Loko a nga humesangi bribe a nga hanyi kahle yena. Yi ri loyi a amukelaka bribe, yi ri a tshweriwe hi yindlu. A yi ri loyi a humesaka bribe. E-e loyi a humesaka phela swa endleka a kha a fositeriwa ku. hi nge ku nyiki yini u nga rhangangi u humesa yini ku sungula rhanga u hi nyika mali yo karhi hi ko hi nga ta ku nyika tiro se loyi se o boheka loyi a nga na nandzu hi ku tirhi wu le ku wu laveni loyi a nga na nandzu hi loyi a amukelaku rito ra xikwembu ri ri munhu yoloyo a tshweriwe yini va ka hina a hi dyondzeni hi matimba hi nga feli ndzeni loko ku ri na swin'wana hi nga swi fambisani kahle hi ya mahlweni ka xikwembu hi kombela ku rivaleriwa vutomi byi ya emahlweni guilty conscious yi le ku heteni ka vanhu yi heta vana lavatsongo vanhu lavakulukumba vakhalabya na vakhegulu guilty conscious yi le ku onheni guilty conscious yi le ku dlayeni ka vanhu hi famba swin'we kereke ya hosi yi kona kereke xikarhi ka hina na munhu wa tekiwa kahle a ya vukatini n'wana n'wana n'wana mi kuma ku hava n'wana mara a ka swi tiva ku before a ya vukatini fayifi u cukumetini va laha hansi ka misava a swi twa ku vana va fayifi va nyamalarile mara xihundla xa yena a ri yexe se mhaka yeleyo yi n'wi bela xihundleni hi ku nuna wa yena wa n'wi rhandza nuna wa yena wa n'wi sapota hi tindlela hinkwato mara n'wana fayifi kumbe sikisi va heleli hansi se mhaka yeleyo yi n'wi bela xihundleni a ri yexe guilty conscious yi dangerous ngopfu ingi xikwembu xi nga ni pfuna siku rin'wana ni chumayela hi yona hi vuenti hikuva no hundza hi kona la guilty conscious se mhaka yeleyo yi endla ku mbilu ya munhu yi nga hlayiseki yi endla ku mbilu ya n'wanuna yi nga hlayiseki yi endla ku mbilu ya mhani yi nga hlayiseki hi yona mhaka loko munhu a ri na guilty conscious a ri karhi a titwa nandzu loko a ri n'wanuna a rivele foni a ya tirhweni swatswa jika giyani a tsutsumela foni leyi a nga yi siya kaya va nge se yi khoma mhani ve le kaya hi mhaka ya ku leswi nge le fonini timeseji leti nge le fonini he ku ta suka nyipi leyikulukumba mi ta vona movha wa ku haha wu ku vuya ku ku hi ku ku tsutsumeriwa foni halleluya tsutsumeriwa foni hi mhaka ya ku mbilu a yi hlayisekanga mbilu a yi hlayisekanga va languse hikwalaho mi ngo hlayisani mbilu ya n'wina hi yi hlayisa njhani mbilu ha lava ku ya khongeleni loko hi lava ku hlayisa timbilu ta hina loko hi hleviwini hi nga fambi hi vutisa ku ni twi ku mi ni hlevini swi ta nyanya ku mi vavisa hi ku mi ta twana leswi a mi nga swi languselanga loko mi lava ku hlayisa mbilu ya n'wina loko mi kuma vanhu va ri karhi va vulavula va nga mi voni mi nga yingiseli hi ku mi nga ta kuma va ka va vulavula hi n'wina swo vava swi nyanya ku mi vavisa hlayisani mbilu ya n'wina loko mi lava ku hlayisa mbilu ya n'wina mi nga vi na vanghana vo tala mi nga vi na vomaseve vo tala hi mhaka ya ku ku ta va na probleme hi ku mi ta lava ku tsakisa vanghana ku tlula xikwembu xa n'wina mbilu ya n'wina yi kumeka yi nga hlayisekanga naswona munhu a nge orhi ndilo wa makhamba a hetelela a nga ri khamba hi ku tihuku leti va nga ta va ka va ti oxa va va yivini u ta dya na vona loko se va fanele va khomiwa lava nga yiva tihuku va vutisiwa na ku u dyini na vo mani ku katsiwa na n'wina mara n'wina mi nga ri kona na n'wi mi ta mi ku khomiweni mi khomeriwa ku mi dyi nyama liya mara a mi nga swi tivi ku i nyama yo yiva hlayisani mbilu ya n'wina hlayisani mbilu ya n'wina hlayisani mbilu ya n'wina nchumu wun'wana lowu nga ta hlayisa mbilu ya n'wina mi nga vi munhu wa ku tiputaputa mi nga tshameli ra ku tiputaputa minkarhi hinkwayo sometimes a kaya loko ku ri hava mali yo xava xinkwa swekani mukapu mi chela chukela mi nyika vana va tidyela mi nga tikumi mi ngheni swikweletini leswi nga ta endla ku mbilu ya n'wina loko n'hweti yi hela yi nga hlayiseki hi mhaka ya ku mi va byeli ku loko n'hweti yi hela ni ta mi hakela mali ya xinkwa ene mi teki malofo mo tala se mara loko a mi yo ti swekela mukapu mi tidyela na vana a mi to va mi hambane na swo tala swikweleti swa endla ku mbilu ya munhu yi nga hlayiseki a karihela na vana kaya kasi wa hemba wa swi tiva ku date ya ku hakela leswiya se yi fikile mali yo hakela ku hava Mbilu a yi hlayisekanga. Va languse kwalano. Mi ngo ha mi rhandza swinene. Vulani mi ngo hi kombela ku mi hi hlayisela mbilu yeleyo. Ku na vanhu van'wana lava hanyaka vuton'wini mi twa ingaku se mo hanyela n'wina ntsena. Mi na nkoka ka vana va n'wina, mi na nkoka ka vatukulu va n'wina. mi na nkoka ka mfundhisi wa n'wina mi na nkoka ka vanhu ka maxaka ma n'wina mi na nkoka ka lava mi hanyaka na vona ku vaviseka ka n'wina ku onhaka ka n'wina swi onha na rixaka lero tala swinene hi mhaka ya ku swin'wanyani a swi nga ha fambi kahle a mi hanyeli n'wina ntsena hlayisani mbilu ya n'wina above all guard your heart mbilu yi fanele yi hlayiseka hi famba swin'we kereke ya hosi ku hlayisa mbilu susani mitshikelelo hinkwayo mi nga controliwi hi mitshikelelo swo tisa switirese swi tele xikwembu a xi mi pfuni swi fambela kule na n'wina mbilu yi ta hlayiseka hi famba swin'we kereke ya hosi Nchumu wun'wana wo kota ku hlayisa mbilu loko swilo swi humelerile i ku kombela Xikwembu xi mi nyika moya wo amukela ku swi endlekile. Ku na swilo swin'wana loko swi endlekile a swi cinceki. Loko mati lawa no ma halata le handle le a ma ha oleleki. Se ku na swin'wana swo lava munhu a amukela vutomi byi ya kwihi byi ya emahlweni hi famba swin'we kereke ya hosi hi famba swin'we swa lava ku hi amukela vutomi byi ya kwihi byi ya mahlweni siku rin'wana fike ni paka movha laha ka quick ku ve hi le ka quick safe. loko ni tipakeli movha wun'wani wa rhivhesa ma ta ya wu chayisa wolowo nga ku handle wu phatekinya kun'wana laha tlhelo la loko a chayisa a nga yimi hi vulavula a tlhela a tsutsuma mhaka liya yi ni vilerisi ngopfu moya wa xikwembu wu ku ka mina u rhandza ngopfu material ku tlula minaka ingaku se u le ku vileleleni ngopfu swa misava ku tlula mina Mata a ni vilerisiwa yini? A ni nga lavi ku n'wi hakelisa, a no lava ku hi vulavurisana na ku nkarhi lowu taku a hloniphi nhundzu ya vanhu. A ni loko a za a driver na swi vona wa swi vona mara a reverse mani a famba a za a ku khu. Se ni vhe ni swi amukela ni swi tshikisa sweswiya. hi ku loko ni vo xindhawana lexiya a xi ni vava mara moya wa xikwembu ku u rhandza ngopfu swa misava ke wena se ni vhe ni huma ka swona ni ku e na ha ti hanyela ni ze ni ya ni transa nyana ni wu vona movha wa kona ni kuma ni ta maplate ya kona a swo vonaka kahle loko ka ti-computer ta vona ivi ni hetelela ni swi tshikisa sweswiyani ku hayi na ha swi tshika hinkwaswo swi tirhela ku lulama. Kumbe wu yo ringesiwa ndingu, a fane a ni chayise ni ri kwalaha ndzeni. Ni vaviseka, se Xikwembu a xi endle ku ni rhanga ni huma lahaya movheni, swi ta sa swi endleka ni nga ri kona, hi ku mindingu yi va yi pimiwile. Ku na swi swin'wana leswi humelelaka hi vilela, kasi a ku fane ku endleki swo hindza lahaya. Hi famba swin'we, kereke ya Hosi! A hi hlayiseni timbilu ta hina. Loko timbilu ta hina ti hlayisekile, Xikwembu xi kota ku vulavula na hina. Loko timbilu ta hina ti nga ri kahle Xikwembu xi ta vulavurisa ku yini hi ri ndzeni ka mavilelo lamo tala? Swin'wana leswi swi hi vilerisaka mi kuma ku na ku swi cinca hi nge swi cinci. Munhu u vilerisiwa hi ku ximanimani u ni hindini a nga ni lifiti, sweswo swi n'wi vava a tlela exitheveni a kavaviwa ku why a nga ni lifitangi. swin'wana leswi hi swi vilelaka va ka hina swo nyanya ku ku ku seletela swihloko munhu wu vilerisa hi ku wayi lava loko va hindza hi le ka hina va nga ndhawuti va swi tiva what if va tiva ta ku zama na vusiku va ku tsandzeka se va ku miyelela na hlekani va nga ha ku hlamuli mi ta ku wa nga ndhawuti ene a mi n'wi dyohelanga nchumu loko mi n'wi xeweta a miyela a mo na n'wi mo ti miyelela vutomi byi ya mahlweni u tshama a mi tise saka ra mugayo mi nga ta ku a nge he tisi se why mi fanele mi ti tshikelela hi vanhu dyondzani ku hlayisa mbilu ya n'wina ivi mi tlhela mi khensa sweswitsongo mi nga na swona xikwembu xi ta ndlandlamuxa mi to vona vutomi byi ya emahlweni a hi sukeni yima hi milenge ya hina hlayisani mbilu ya n'wina hlayisani mbilu ya n'wina va ka va vulavula vanhu va ku va swi tiva ha he va swi tiva hlayisani mbilu ya n'wina hlayisani mbilu ya n'wina munhu un'wana na un'wana loyi a nga la xikarhi ka hina laha u na rhizini kumbe hlamuseto ka leswi a nge le ku swi endleni mi nga n'wi soli Ni vone xifaniso xin'wana xi ni tsakisa siku rin'wanyana xifaniso xa thicara leri a ri dyondzisa vana ri ri ka n'wana wun'wanyana n'wananga loko ni ku nyika maapula mambirhi ma va ma wena ni tlhela ni ku nyika man'wani mambirhi ma va ma wena u na maapula mangani n'wana luya a ku ni ta va ni ri na four. Se thicara ri tlhe ri ringeta ri ku, Vona, ni ku nyika two wa maapula, ri endla hi ku kombisa. Ni teka two wa maapula ni ku nyika, ni tlhe ni teka man'wana mambirhi ni ku nyika. U ta va u ri na maapula mangani? Xi ku, Se ni ta va ni ri na fayifi. Se a ku, Okay, ni teka malamula mambirhi ni ku nyika, ivi ni tlhe ni teka malamula mambirhi ni ku nyika, u ta va u ri na mangani? N'wana luya a ku, Ni ta va ni ri na four wa malamula. se a ku okay sweswi ni ku vutisa ro hetisela ene se wa kwata lowa thicara ni ku nyika maapula mambirhi ni tlhela ni ku nyika mambirhi ma va ma wena u ta va u ri na maapula mangani n'wana a ku ni ta va ni ri na fayifi thicara ri khoma n'wana ri ba endzhaku ka loko ri bini se n'wana a ku ka thicara